Tau tau ta mundu ina githei nda guthia guthia irio gu- Halo. Kwani waka meme? Ah, oh, ti TV ngwenda radio, sorry. Rega rega. Nduati wa mĩcũkĩ nĩ ũrĩtwa rĩake na akoretwo agĩthaka mathako ma ngerekano na rũthiomi rwa gĩkũyũ kũrĩa atũmagĩra nenda cia kĩrĩu harĩ kuonania mathekania make kũrĩ eroreri. Ndĩna itangatho ngari KAU GG KAU 070G eh athi acoka congithie tondũ kũgũrũ gwa thutha kwa mwena wa ndereba gũkinyĩte kaurũ ĩrĩa ĩrahura ikombe iria ciranyuĩrwo cũrũ. Ona gũkorwo ndecirĩtie no atuĩke mũthekania, Wendo wake wa kwaria rũthiomi rũrũ ũgĩcũngĩrĩria agekora haha. Nĩ mũndũ wendete ũkũyũ mũno na nyendete comedy mũno no ndiecirĩtie gũtuĩka comedian no ona ndeka video ya mbere ĩ ĩyo nĩyo yarĩ the main motivation ya gwĩka icio ingĩ ciothe na funny enough niĩ ngoragwo ndĩ mũndũ creative naturally ũguo na ka idea ona tũikarĩte nawe haha rĩ no ndĩrorere kĩndũ nyone harĩa no haume ka idea Rogo no! rũgũrũ ona toro nĩ arahika twamakira mũno tondũ nakoragwo serious nĩ mũirĩtu wĩ wana mũingĩ mũno ona twaigua nĩ arahika ĩ tũreciragia arahikio nĩ gĩbagu na kuona atĩ ti wĩra o wothe wĩtĩkĩrĩkaga nduati agatũtarĩria ũrĩa anekĩra mathekania make nenda-inĩ cia kĩrĩu na andũ aingĩ matiakenereire wĩra wake no ndaigana gũkua ngoro nyamũ ĩyo ũrĩa ndathondekete na idea ũrĩa ndainvestĩte idea-inĩ ĩyo ĩ tondũ ndathondekete idea ĩyo thikũ ithatũ mfululizo Ndathiĩ ngero ndathiĩ ndamĩikia harĩa ũguo ĩ ai nginya mweri mũgima ũgĩthira ona Ũndũ ũrĩa etĩyagĩra nĩ kuona ũrĩa aciari na arata ake makoretwo mamũnyitĩrĩire nĩ gũkũria taranda yake. Video ya mbere video ya mbere nda post Facebook rĩ mami witũ akoragwo e very very active Facebook na nĩ ndonire a comment ĩte na ngĩona ekĩrĩte tũ emoji twega twa gũtheka twa kwĩng'aũrĩra. Kũrĩ Nduati, Thabarĩ ndayambagĩrĩria na ikinya rĩmwe, na mũthenya ũmwe arĩ na mwĩhoko atĩ taranda yake ĩgaakorũo ĩrĩ igũrũ makĩria. No woe gathimũ gaku, wĩrekondi ũgĩka ka video, ũgĩka ũndũ onokorwo nĩ ga video ka mathekania kana nĩ kũina, wegaikia mtandao-inĩ. He handũ andũ mahĩtagĩria, mageciria ona YouTube no maingĩre YouTube, magie kũgĩa mbeca hau hau, kana mathiĩ gwa TV station mauge, ĩ by the way ngorwo ndĩ mũthekania-ĩ, ndĩrenda mũhe wĩra. Kũringana nake, Andũ aingĩ nĩ mahũthagia wĩra wa mathekania na makĩria nenda-inĩ cia kĩrĩu, no kũrĩ we, ũyũ nĩ wĩra wake na ndangĩrira. Wathiĩ ũgakora mũndũ nĩ aronire video yaku mtandao-inĩ, akwĩra by the way hena ka, he ka aspect, he ka aspect nda note wĩ nako, na no kahote kwendia, no kahote kwendia biacara kana kwendia mũndũ. Na tũgĩtiriha, Duarte agatũtaarĩria ũrĩa we atangĩtiganĩria nenda cia kĩrĩu amu nĩ itũmĩte akũũranwo nĩ andũ aingĩ. Rĩu ona ngĩthiĩ ũguo bara-ĩ nyonaga ndĩrageithio nĩ andũ itoĩ, makandũgamia kĩ, maũndũ ta mau. Ngwendaga kuuga nyina wa Mary nĩwe ũrahetwo kamweke ahoithie irio no nĩtwacenjia irio cikoherwo nĩ Mary wake tondũ nyina wa Mary e handũ twĩrĩga gũthiĩ nake akera ũhoere irio handũ ha kũhoera irio akĩhoera Father na akĩhoera andũ arĩa mekwambĩte heaven. Nenda cia kĩrĩu ĩkoretwo arĩ njĩra ĩmwe ĩrĩa athaki a mathako ma ngerekano makoretwo magĩtũmĩra harĩ kwĩyendia. ta ũrĩa nduati wa mĩcũki akoretwo agĩka nĩguo gũkinyĩra eroreri yake na kũmakenia handũ-inĩ ha kameme tv taranda heheji njĩtagwo wainaina wa kĩariĩ Othe, ũũ nini ũũ yĩyĩyĩyĩyĩ Yellow. tambe ti nyambe ngũrie atĩrĩrĩ nyũmba ĩno nĩ ngũrĩte omo Ĩĩ. ngagũra thabuni wa kĩbandĩ Tau tau ta mũndũ wĩna gĩthĩi ndakuthĩa gũthĩa irio